Cwcio dy Nain! Dyma Jessie, Nain y lle. Mae di hen arfer cwcio bacon babs, paninis a swper chwarel, a dros yr wythnosau nesa mi fydd hi'n paratoi bwyd yn arbennig i chi'r cyhoedd. Ond, yr unig broblem, dydi'm yn gwybod yn union be sy'n mynd mewn i bob pryd, eto. Pan fydda i'n cwcio, na i jyst gofyn be dach chi'n ffeisio heno. Be sy'n fwya popular yn tŷ ni ydi salmon, Hefo cream potato a brocli a weithia ryw jips bach. Jyst fydd y plant 'di dod rownd ma nhw'n enjoio cinio Dydd Sul. Gewch chi weld eich bol o fwyd yn tŷ ni a gewch ddim byd ffansi de. Wel heddiw 'ma dwi'n neud chili con carne. Fydda i'n rhoid y mins yn y badar 'lly gyd a cael y pinc a gwir ohono fo. Wedyn mewn padar arall fydda i'n neud yym Yonyn a mushrooms, tomatos. Dwi'm yn rhoi chili, jyst chili powder fydda i'n rhoid i mewn yno fo. Fydda i'm yn licio fo yn rhy boeth yn hun, ond ma' lot o bobl yn deud o 'sa hwn yn mynd i bod dipyn bach boethach ond well gynna i o jyst mild. Ond amser i Nain Jessie gael gwybod, fi ddim yn cael cwcio'r pryd yma efo mints arferol. Mints beth oedd cath? Na Jessie, ddim jôc 'di hyn. Sebra!
Fyddan nhw ddim eisiau help i croesi lôn, oedden?
Mae cig sebra'n cael ei fwyta mewn rhannau o gyfandir Affrica ers cenedlaethau. Mae gan bob math gwahanol o'r sebra streipiau sy'n amrywio yn eu maint, ac wrth nes â i am Dde Affrica, mae'r streipiau yma'n mynd ymhellach oddi wrth ei gilydd. Felly, sut blas mae Jessie yn meddwl fydd ar y cig? Swnio bod o'n tough iawn 'de. Cig tough. Tra bod o'n blasu neis 'de? Ella bod pobol yn mynd i fod yn ryw meddwl ww ceffyl ydi o yn diwadd. So ella fyddan ni gyd fel criw yn y jêl 'de?
Ond, pwy 'di'r ffans rygbi fydd yn cael blasu ychydig o gwcio Nain heddiw? Cofi strêt sy'n ca' hwn. Hogia mawr Cyhyrog Gaernarfon. Digon o jili powder iddyn nhw de. Olew yn y badell boeth. Dwi'n rhoid y mionyn, y madrach a phepur i mewn eto a wedyn dwi'n mynd i roid bach o halen y pupur. Ŵan dwi'n barod am yr um, sebra. Wel, mae'n edrach fatha cig oen rili. Really. O, mae'n edrach fatha iau hefyd. So ella fydd hwn ddim isio lot o amser i gwcio. Yn wahanol i'r arfer, mae Jessie'n torri'r stêcs yn ddarnau mân. Ish. Fel arfer, bydda i yn prynu fatha mins i neud o. So ma' hwnnw 'di ga'l ei finsio. A ma'n neis ga'l o yn yn chunks mae'n siŵr. Ar ddiwedd y dydd, yy, sud ma'n teistio ydi o. Ond mae'r broblem gynta yn wynebu Jessie. Mae o weld fatha bod o'n berwi rili yn lle ffrio. O dwi'm isio fo'n binc de. Sut cawn hyn yn sâl? Mae'n jest ddim yn ffyddiog felly. Bydd hwn ddim yn neis de. Mae o fatha llydaw. Mae o rhy tuff de. Fyddwn i'm yn methu llyncu hwn. Nesa, dau dun tomatos. Y rhata yn y siop. Dwi'n mynd i roid y cynnwys yna dwi newydd gwcio efo hân i mewn i hwn. Dwi am roi ceuad arno fo 'wan, dipyn.
Ei adael am ddeg munud. Ac amser i Nain olchi chydig o lestri.
Reit, dwi wedi rhoi y cynnyrch arall i mewn rwan, sef y nionod a'r madrach a'r uh, peppers a tomatoes. So rwan dwi'n mynd i adio rwyfaint o beans. A digon o chili powdr. Nawn ni am boeth iddyn nhw de boys. The hotter the better. Mae hwn yn barod rwan. So off o fo i mewn i'r crochan. A fydd o'n barod i fynd? Chilli can sebra. Cwcio dy nain! Yn gynharach ar y lle, mi gafodd nain her i gwcio pryd chilli con sebra. Sebra!
Swn i'n meddwl bod o'n tuff iawn de. Cig tuff. Ond be fydd y cofis yn feddwl ohono fo? Nawn ni am boeth iddyn nhw de bois.
Ydan ni di dod i glwb rygbi